Mae'r straeon, y deuddeg stori, deuddeg llais ydyn nhw, mwy neu lai, pethau dwi wedi ddychmygu o hanes y castell. Mae yna lot ohonyn nhw um, yn seiliedig ar ardal Bethesda, ar bobl o'n i'n abod lle. Mae yna, mae yna gerddi yna sy'n eto yn beth eitha newydd i fi, um, ond maen nhw'n hollol wahanol i'w gilydd. Ond mae rai nes i sgwennu'n wreiddiol yn Gymraeg. a rhai nes i sgwennu'n wreiddiol yn Saesneg ond ma' n'w ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg rŵan. Ac jyst gwahanol persbectif ydi o achos mod i'n gweld bod gin pawb wahanol berthynas efo'r castell. Mae Marmite o le, mae pobl innau'n garu fo neu'n gasau o yym ond hyd yn oed y bobl sy'n gasau o ma' 'na ryw ma' nhw'n... 'dyn nhw'm yn siŵr sut i deimlo am y lle achos 'dach chi'n gweld Castell Benrhyn o bob man o gwmpas, o Bethesda a Gorillas ac o Fangor. Mae o'n bresenoldeb. A wedyn o'n i isio mynd ar ôl y syniad yna. Digwydd bod, ychydig fisoedd cyn i fi ddechrau ar y prosiect yma, cyn i fi gael 'ngwahodd i ddechrau ar y prosiect yma, yym o'n i'n gweithio dipyn yn Lerpwl efo yym elusen llenyddol. o'r enw Writing on the Wall ac oedd dod i nabod Sgowsers a ymwneud efo nhw a sgwrsio efo nhw am hanes i dinas nhw. Oedden nhw mor ymwybodol o'r gysylltiadau efo Cae Ffrasiaeth. Ac er bod nhw'n caru dinas a bod nhw'n falch bod nhw'n dod o Lerpwl, oedden nhw hefyd yn cydnabod y pethau tywyll yma yn y gorffennol. It's what we are. o'n i'n clywed yn aml. A wedyn ymweld efo um, amgueddfa caethwasiaeth yn Lerpwl. Nath hwnna wir gael dylanwad arna fi, achos be nath o wneud, oedd wneud i fi sylweddoli cyn lleiad o'n i'n gwybod. Mae'r hanes da ni'n ddysgu a'r hanes da ni'n gwybod yn wyn iawn. A nes i rioed ystyried y peth o blaen. Er bo fi'n ystyried yn hun yn berson sy'n meddwl am y math yma o beth, nes i ddim ystyried y peth. A wedyn i fi ma di bod yn, ma di bod yn siwrna go iawn ynde. Yym, ma di neud i fi ystyried fy hunaniaeth fy hun mewn ffor hollol, hollol newydd. Mae y cloc yn syniad ges i ar ôl ymweld â Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth, achos mae 'na hen gloc yn fan'na, ac yn lle 'rhifa' ar wyneb y cloc, mae'r geiriau 'Mae Duw gyda ni'. Ac o'n i'n licio'r syniad yna bod bod o'n cyfeirio at amser, wrth gwrs, ond bod o hefyd yn yn yn deud rhywbeth sydd yn gysylltiedig efo amser a wedyn yym ma'r cloc sgynna i yn deud pa liw yw hanes yym a hefyd o o du fewn y cloc ma' 'na drac sain yym sydd yn e- efo'n llais i yn canu'r geiria yy sbia arna i. achos o'n i yn teimlo bod hanes caethwasiaeth yn rhywbeth 'da ni jyst yn osgoi, 'da ni ddim yn sbio i lygad y peth. A wedyn pan mae rhywun yn dod i fewn i'r arddangosfa i ddechrau, dwi'n meddwl bod o'n bwysig gwneud y pwynt, tibod, ti'n mynd i orfod sbio ar bethau rŵan ella bod chdi ddim eisiau gweld 'lly. Wedyn yn stafell yr Arglwyddes mae yna eiriau wedi brodio I do not wish the cattle nor the negroes to be overworked a mae honna yn ddyfyniad o lythyr sgwennwyd gan Richard Pennant, Barwn Cynta' Penrhyn, oedd yn berchen ar gaethweision yn Jamaica. Ac o'n i'n teimlo bod y geiriau yna mor bwerus achos mewn ffordd mae yna... mae yna rhyw... mae o'n trio bod yn ffeind. Dydy o ddim eisiau iddyn nhw gael ei or-weithio. Ond wrth gwrs mae o'n afiach achos mae o'n cymharu'r ddau beth, y gwartheg a'r caethweision. a dwi 'di brodio nhw efo yym bloda bach achos ma' dyna oedd stafell yr Arglwyddes a bo' bo' fi'n ystyried brodio yn jyst i rwbath alla fysa nhw wedi gneud yn y castell 'ma ar ryw bwynt 'lly. A mae o'n beth mor hardd a a dainty a del ac o'n i isio'r yym gwrthgyferbyniad yna yy rhwng y ffor mae o'n edrach a be mae o'n ddeud achos dwi'n meddwl bo hwnna yn symbol eitha gry o'r castell yma ma ffor mae o'n edrach yn fendigedig ma mor dlws ond mae hanes o yn beth hollol wahanol. Neshi ddewis y peintiad yna achos pan neshi fynd i weld y stafell am y tro cynta oedd y peintiad digwydd bod yna oedd o ddim yn hongian ar y pryd. ond oedd o yna ym, ymysg lot o beintiadau eraill. Ac o'n i'n gweld o'n beintiad afiach mewn rhyw ffordd, achos mae o'n edrych fel tasa rhywun yn begera wrth fwrw bwyd gorlwythog, ac o'n i'n meddwl am lun od i'w gael yn fan hyn. Felly, nes i sgwennu stori i gyd-fynd efo hwnna, ond be dwi wedi wneud efo'r stori ydy sgwennu am ddwy chwaer ym Methesda, yym yn mynd i gwely isio bwyd. A wedyn 'di o ddim yn cysylltu'n uniongyrchol efo'r llun ond ma' rywun yn gallu gweld y cysylltiad pan ma' nw'n darllan y stori gobeithio. Ma'r rhan nesa o'r arddangosfa yn o- o'dd o'n anodd i fi feddwl am hwnna achos be' 'di o ddi tŷ bach Ond o'n i ddim yn gallu ffeindio ffordd o blethu hynna i fewn i'r arddangosfa ac o'n i'n teimlo os dwi jyst yn cau'r drws mae o'n teimlo'n chwithig. O'n i isio creu rhywbeth o bob stafell 'lly. Felly yym dydi o ddim yn ymddangos fel tŷ bach bellach mae y drws wedi cau yym ond ma' 'na drac sain sy'n chware yna efo lleisia' yn sibrwd ac yn siarad dros ei gilydd yna. Achos dwi'n teimlo bod yna lot o leisiau y castell sydd ddim yn cael eu clywed a straeon sydd heb gael eu deud. A felly dyna oedd y symbol i fi bod yr holl wahanol bobl sydd cyn farn hollol wahanol am y lle bod ni'n cael ein atgoffa bo' rheina tu ôl i ryw ddrws caredig a 'dyn ni byth yn clywad nhw'n iawn, 'dan ni jyst yn gallu clywad ryw snippets bach 'lly. Ma'r yy stafell nesa ydi stafell y Valley a nesh i benderfynu yn hwnna achos mae'n llai na'r ystafelloedd eryll a byswn i'n duo'r lle yn gyfan gwbwl. a rhoi castell siwgwr a dwi 'di bod yn ddigon lwcus i weithio efo Lois Prys nath greu'r castell i ni a wedyn ma'r castell yn cael i i oleuo gin un spotlight 'lly yym a ma'r stori sy'n cyd-fynd efo hwnna stori am fechgyn yn Bethesda yn adeiladu castell Benrhyn allan o lechi 'di o wedyn eto 'di'r cysylltiad ddim yn amlwg falla ond mae o'n cyd-fynd Dwi'n meddwl fod hwnna'n waith eitha pwerus achos bod hi mor, mor dywyll i fewn yna. A'r, a mae siâp y, y, y castell mond Castell Penrhyn sy'n edrach fel yna. Mae o'n, mae o'n unigryw. Eto, mae yna rhywbeth reit dychrynllyd amdano fo. Mae o'n... Unwaith mae rhywun yn ymwybodol o'r cysylltiad rhwng caethwasiaeth, siwgwr, a Penrhyn, ma' 'na rwbath afiach am y ddelwedd yna, dwi'n meddwl. Wel ma'n stafell od achos ma' crandrwydd y stafell yma a wedyn yn y gornel ma'r stafell fach dywyll yma sy' i gyd i neud allan o o gerrig fel bod o bod bod tân ddim yn i gyrradd o 'lly os fysa lle mynd ar dân. Felly fan 'na oedd yr arglwydd yn cadw'i waith papur. Ac o'n i'n meddwl bod o'n gyfle achos bod o bron yn edrych fatha yym carchar. Yn reit yng nghornel y crandrwydd 'lly. Un o'r syniadau cynta ddoth i fi wrth feddwl am hyn oedd y syniad bod angen gwyneba sydd ddim yn wyn fel presenoldeb yn y castell. Does 'na ddim byd i ddeud pwy ydi yr hogyn bach. Pam fod o yna? Mae o jyst yna. A dwi ddim isio esbonio fo, achos yn hanesyddol mae'n anodd esbonio cysylltiadau fel 'na, ond hefyd dwi'n meddwl bod presenoldeb wyneb sydd ddim yn wyn yn ei hun yn bwerus mewn lle fel hyn, achos dwi'm yn meddwl bod 'na ddigon 'de. Ma' ma'r lle yn yn teimlo'n wyn iawn ac ar y walia i gyd ma' ma'r m- ma'r mwyafrif llethol o ddelwedda yn wyn. Wedyn dwi me'wl bo' ca'l o yn fan 'na jyst jyst hogyn bach ydi o. On' ma'n ddigon ma'n sioc 'de. Mae o'n waith brodio mewn cylch a wedyn mae 'na gyffion arno fo, ond falle bod rhywun ddim yn sylwi'n syth mae cyffion ydyn nhw, achos mae'n edrych fel patrwm eitha' dal fel chain neu gadwyn. A wedyn yn y canol mae'r yy y y pobl yy tegana' ydyn nhw yym i gyd wedi'u peintio'n ddu ac wedi i taenu dros y Cotwm. O'n i, pan o'n i'n amgueddfa Lerpwl, nes i weld y ddelwedd yma o sut fasa pobl wedi bod mewn llong gaeth o Asiaidd, a jyst y cyrff 'ma i gyd, gormod, jyst 'di cael eu gwasgu un lle. Ac o'n i'n licio'r syniad yma, falla, bo' n'w yn rwbath sydd yy 'dan ni'n chwara efo n'w. Degan 'lly. Yym o- a ma' n'w mor fach bron bo' chdi'm yn siŵr be' 'dyn n'w nes bo' ti'n mynd yn agos atyn n'w. Dwi licio'r syniad yna bod o jyst yn rwbath eto yn yn gynnil iawn ac yn fach iawn ond jyst y llanast o bobol sydd 'di ga'l 'u greu. Oedd y geiriau ar y brodwaith ola yn rhywbeth es i ar eu traws nhw yn Amgueddfa Gaethwasiaeth Lerpwl eto, a be' 'di o ydi dyfyniad gin William Wilberforce yym having heard all of this you may choose to look the other way. but you can never again say that you did not know. A mewn ffordd fel yna dwi'n teimlo am y cyfanwaith yma ydy ar ôl bod yn y stafelloedd yma, os di rhywun licio'r celf neu beidio, maen nhw'n mynd i wybod am y cysylltiad. A dyna beth sy'n bwysig i fi, i fod yn onest, ydy bod rhywun efo ymwybyddiaeth o'r peth. Mae'n hawdd os di rhywun ddim yn gwybod i gerdded o gwmpas y castell a jyst mwynhau be' ydi o rŵan ond 'di hynna ddim yn roid y stori i gyfa' 'di o ddim yn wers hanes a dylia ni dylia fod neb yn gadal y castell yma heb wbod am y cysylltiad efo caethwasiaeth. Dwi yn falch o'r gwaith a dwi'n hapus efo fo achos bod o yn codi ymwybyddiaeth o rywbeth sydd wir angen i ni ddallt yn well a gwybod yr hanes yn well. Ond m- m- mae'r elfen yna ohono fo, i fi yn holl bwysig bo ni'n cysylltu fo i bwy ydan ni a bo ni'n sbio arnon ni'n hunen achos dyna be dwi di neud. Ma'n hunaniaeth i, dwi'n teimlo, di newid yn llwyr yn ystod yym creu y y gwaith yma. Dw- ma' di neud i fi sbio ar y ffordd dwi'n edrach ar hanes ond hefyd y ffordd dwi'n edrach ar rŵan. A wedyn dwi'n dwi'n hapus efo'r gwaith celf a dwi'n edrych ymlaen i glwad yr ymateb. yym da neu ddrwg. Gobeithio fydd 'na ymateb.